Kan tele cute America cu zanlei parade le sawmnga le panga vun si cang i tu zan ah hi bantukin aa kan live rungtlang ah thawng kan zoh men in zapi cu kan i lawm tuk timi ti kha dawnnak ah vun chim ta ka duh. Ah zeitintilai caan tampi lakah nan baat le rethei thaba rianṭuan zeitele manh lo lak tiah hi bantuk tein ah kan live ti hi nan rak kan zoh lengmang. rak kan bih tawn ca kan i lawm tuk timi ti ka vun chim ka duh cun ramleng i na kan zohmi hna nan zapi chungah kan i lawm hlei in hakha lei tete zong nan rak zoh lai te na rak kan pek thazaang na kan pekmi cu kan i lawm timi ti kha vun chim ka duh hmasa bik ah i biahram thok bantuk tin a tawite vun ten ta ka duhmi cu Tuchun ah khan ka hawipa he kan i tong cawk rian kan ṭuannak ah kan i tong ka timi cu a pa siang Hakha CDF pawl nih an ba khun tu lio cah ba bik bak Laitlang cu raltu bik bak an si a ka ti i ka hei ti vemi cu a si bak ko ka ti a chaklei thlanglei zeitintiah phunphun in ti ralkap pawl thlantlang lei kal ding in kham hna ti cun kan kawl i ra ding zawn kham hna phunphun in Falam lei si zong ah tibantuk khan khuapi si ve tikah khan Hakha khuapi ah cun ralkap tam bik an umnak si ve tikhan Pathian dawtnak in raltu bik zong an si. Pathian nih a rethei bik bang an si ko timi zong kha keimah ka bialehnak si. Hi bantukin kanmah zong ning ani Friday le Sunday tin ti kan rak thut ve nak hi kan nau le a re thei mi hna a ba mi hna kan tele cu te zing khat zan khat an thai thaw ca an ei mi an i hruk mi ca si se cun zapi nih kan theihmi kan herhmi simi meithal le kuan uh, zen zong kan her tampi ma ti khan bantuk tein kan rak thu ve lamang nak si timi te zong kan vun dol than ka du e tu zana hin um momoi ne vin ka bom lai ye momoi he tu hi zan ni avun zan hi na ka tel pi nak se e zan khan nak kan ton hnu a Tlawmpal ah khan au siang tu zar cu lai tein thil ka zuar lai i ka hmuhmi vialte a miak hi a si diam ka nau le caah kan ralkap hna caah ti kan tlut lai rak ka ti. Nusal bak si pa lawng hi dara biakam a fek nu hi cu biakam zong hi a fek lo huaha lai min kan rak ruah tawn hna ni bak cu si lo. Ralkap ai tau rak hrut dih ko i ka lawm taktak si timi ti kha momawi cungah zong min chim ka duhmi si. zaangfahnak te mumui theihternak kha voin i tuah ṭhan ta ko. A ruang cu Baratat kan telec te lai holh cun kan thiam ve lo i a kan zohtu hna kan mipi hna hi mi thar tete khan um ve lo mang ca khan zaangfahnak te khan theihternak te voin i tuah ṭhan law timi ti kha voin i sawm. Keima kamin fak cu Venus partin moi ka si. Fa pathum ka nei, fa pa pahnih le fanu pakhat te ka ngei. E, uh, hawi le kom kan hngakchiat te si ang kai ti hawi le ni cun Mamawi Mawite te an ka auh i fa ka ngeih hnu hin cun Juju nu tiah mi tam deuh nih cun an ka auh ka lawm siseh atunai ka vun chimmi kha keimah pumpak zong saya cu hlan ah zeikan te lai pa kan hei si ve tikah khan nu thil zuar te hna kha cu ka hei Hei zoh bal theng lo ahmaan te chim thai te. Mah kha kan hnu zarh in a mitmi hi tah nidang na zuar tawnmi live i thil na zuarmi he tahchun in a regular mase a tlawm a tam timi te khan vun kan chim kho ma? Oh, mati vun chim ah khan Pathian nih a ka zaangfah i atu tiang hi um Ka zuar fatin te hi a kal ṭha ngai ko kan ti le ma. Yeah. Eh, ah, nai tan kha cu CDF ca ka vun ti tikhan voi dang nakin a ka zohmi zong hi an tam deuh an tam deuh kun. Cun CDF ca vun ti tikah khan thazaang chuahmi zong kha an tam deuh hrimhrim ko. Mah belte keimah kha tutan kha Kawlram lei in thil an vun ka kuat khawh lo lio te kha si. Ka thil tlawm lio te he bak khan aa tong i. Okay. uh, kaa ruah ning tluk in khan kaa ruah ning tluk Na supply supply le na chei lo te ko. Oh, stock nih ka zat lo. Stock Hoi nak stock nih zat lo. Oh, si, maka kha si. Ah. Uh, nai te CDF cha e aka bom tu pumpak chiu nan za pi chunga e ka mun bak hin lomnak ya bun chim than ka do thian ni thluwa lai pe chin ko na se ma cha chun atu voi khat nak long kha dong nak se lo tu zonga uh, tuzing ka khual a kawram lai kan i chawn i dam te um ahcun tacian tacian khawh in hin kan in rak kuat colh lai an ti mah tik tu ah khan cun tor bak kha phan ding um e mah tik zong ah cun kan si khawh tawk ka zuam ṭhan ko lai timi te kha vun chim ṭhan kan duh hna i tampi thazaang chuah ṭhan ding kan sawm hna o ta atu lio cu kanmah an zapi thei se America um pawl ca cun thil ah online kan order te khin zeimat thil zeimaw zat thil cu stock um lo ti peng khi si ko wen ha a than ding ah a ri chen thil ri zei kan tala ngan deuh kan hei tala cu thut dan ten ha man khen kan va chok dua khan thlanhi thum thang ha hau mi se e tu leo chen zei kan tala thil ikwa zong ban long so ko ram la bang ka khrua manen har le lam thil te te manen aphan le lam ka te cu hlai le bang ca van lawng hna zong va zuang ti lomi ram kan hei ti le cuti a ram dang ai pitlainak a nei lomi ram se tu hi ti ti in zuar awk te man nei lehlam ka ti kan i lawm tuk kan i lawm tuk mawi hi bantuk in kan ralkap hna ca hlei cin tha zang la ban chua hlei cin fa nei mi ca la bang ahcun Phaisa aa zakhat zahnih te man hi ti fale thilri vun cawk piak awk hi ti bantuk. Ki cheukhat nih cun phaisa he tu lio hen te an thawh i cheukhat an timi cu an neih hlei pen thawh cu ti bantuk bia chim men ai um cu. Zei tluk mirum hmanh nih a rum an rum dede hnem dede ti kha theih ding si ko. Phaisa maw an siau chin lamang sakah cungah zawn ruahnak nei lo chin lamang ti ding si. Man ti ti cun ti. Khi bantuk lakah ah tu bantuk in na vun thawhmi khi cu dawtnak bak na ngei. Nangmah na si ahcun na family cung zong kaa lawm tim te zong kha vun chim ka duhmi si. I an zohmi hna hin tah an zohmi pawl na tui lai thil hi Laimi deuh na man i cawk Ah, miphun dang ka ti na ta chok um ve ma midang tiah. ka hi live ka thla ah khin laimi laimi Na lawng hol na hol pa la mung sa khan. si Ma live kan zo bi ba so na live so. oh e mirang hol zong kha ka ti kho to khan asi uh, banavia state dang atu new york lei cun kawl mi tam deuh nak kan ti lai cu Kawlmi tam ngai nih tha an ka pek ve ka ruah ka ruah lo leng piin Kawlmi zong nih ma cucun um, ka khuaruah har tukmi cu atu Utah ah khin Laimi an pa hi Laimi si i an nu hi Mirang si Mirang si i mah nu te zong cu ka thil thar phak fatin te hi a ka bawmh peng ve te khan miphun zakip caw in khan uh, customer ka ngei khuaruah har ngai cu si ve lai thil hna dawh tein thilri dangdang va si zong te aa dawhmi cu nu cu chim lo pa mit hman kan thil aa dawhmi cu aa dawh khi si ko nan van i hruk te kan te tung tai rem lon mi nan van i hruk lama kha chan van rem ngai te na lom te mi kha van chim tu tu ma chun tu za ne oh siang a van chim ko nang ma chim sa ke ma van chim ka du mi te cho a zem lo se thil zuar mi ne si za kana mu nak te khana chim lai te A ngaitu dong le tuzaan he kan theithiam maw tuzaan he special guest kan somi me ruah lo pin tlamtlin lo ca khan momoy le keimah ni khan hika kan me pin ha kan zo ton mi hna kha zeikan te lai biruah na kha kan ma phani kan ban nei ko lai tlom pala hin kan ma kan chairman pa dong ra te lai kan ma ne chan kan man lak chung lai tukum chunga ka thin lunga zeikan te lai ka thin lung hi atap non mi te thil um Nikum chungah khan 2021 chungah kan tel lai caw mah cu zei de si kan ti ahcun uh, zeimalo miss a kan ngah piak nu wall masi valai cung miss masi ma zei miss de si ko nu kha misang no te indian ar tlung nu te kha miss universe myanmar miss universe ko te ma kha se ka chaw lam kan hai Mah kha Laithil he khan thil ah zeicahtiah hman hna a thla hi ti bantuk khan Laithil he khan a va lar i cheukhat nih kan lawmpi ngai Laimi zong nih Indiana mi hna zong nih nan nawl nan sunsak i cheukhat comment a tlawm te lo a negative lei comment he tam ngai ka hmuh i kha bantuk kha pakhat cu Naya VOA bia chimmi nu nih khan Lai thil thei bia chim fawn tukum chung se ko ruak ti ka palh lo cha ni le thla cho bum ko se lo mah zong kha tu le sang a zei a zei a ti khi laimi pakhat ne in te i lomh lim lo in te kawl pawl zei kan trai kawl a tha ko mi ka hei te ko lai cha te kha bantuk sinah khan zei kan trai comment lo pi men tam ngai tlom ki pakhat pani so a tam ngai ngai ka hmuh nak a khan i nangmah kha nu na si ti khan zeitin dah mikhe na rua lai thuam kan lai thuam ti simi miphun dang ne kan hruk piak mi khe nangmah pumpak ne zeitin ti dah an hei hmu timi ti khe ah na vun chim kho hnga ma Ah, kai ma ruahnak o hal caan te kai ruahnak mun chim ko ning lo. Kai cu a a tha ngai ko ka ti. Cun ah pakhat nak ah Mah kha thil kong he khan pehtlai in a hram thawk in tihin si. Zapi zong nih an thei lo kho men. Zeitin dah si ti si ahcun wa kha Miss Universe Myanmar nih a vun i zuam lai ah khan rangkun tein atu keimah ka naupa Nicholas timi hi designer si. Bangkok Oh. a designer le uh, diploma in a dih i cun rang kun nak khan atu hlasa ni len a ṭa pa kha si te khan an vun theih kho deuh men lai i khudi khuaṭhawr te khan mi tam deuh nih cun fashion le designer te khan theih mi kha si. I Mhm. amah kha uh, a fial atu mah u Miss Universe pi i maw aa hruk ding mi kha i thil zong cu a tuah a tuahpiak i aa dawh ngai kan ṭhen hi kan lai ṭhen hi kha modern tlawmpal te a vun thlen ne a raang mi te si uh, aa dawh ngai te hman zong aa thlaknak e vanchiat a kan ti lai ma makhakha a thil kha tlau new york ah Thil kha tlau em a ka khan. Ah, zeipaoh siat i a manager pa le keimah ma cu ka naupa nih cun keimah kha zeiti si zong a thil a tlau i hmi ding si ti lo i rehearsal aa hruk dingmi hi nang nih rak khaanpiak ko law tiah khan an ka ti. I overnight bak in kai keimah ka sinummi kha a tling ti cu si lo na te khan ka ngaih chunni kha ka kuat na te khan ani a mm cunglei he te khan annih kha an strict ngai rua i uh, mm foinak chim cun asin kha va phan kho ti lo i adoknak ah makha chin tawng tan ni khan uh, si siak uh, tawlrel piak kan ti lai cu i avun avun i do tuk i kha valei pumpi zong nih uh, an bun hmu i uh, the best costume te ma winner zong kha a kan nga piak tika kai chu tha ngai ko ti kan nga lai mi thil zong phun dang ni me ti khan an bun ishu valai pumpi zong nih kan lai thil a do nak an bun hmu tika khan i uan tuk ding si ko tiah ka ruah kai mah ka hmuh ning ahcun ka uar ko cun atu uh, mah kong he pehtlai keima zong he fashion lei mah bantuk a tuah mi zong ka si keima zong he fashion lei he ka zuam ngai mi si tika hin ni ni khat cu mm. atu lai mi online thi kan zuar a hman ko kan va iza ko ha kan ma tin cun a pu wun ngu te te thlai hluat te in phai sa fang kha fang hi te kan patua a si ko na te in khan Hi tiang pi US ah Pathian nih a kan a kan phakter cang i hmailei ca tiang i uh, zei kan tel kan market zong khi ka hin a fawinak chim cun phoh khawh ding in kan lai thil zong hi Western style zong in de atu ramdang sin ah hin thu phoh khawh ding tiang khi ka thlacamnak si keimah saduhthah zong si ni ni khat ahcun Pathian nih a kan zaangfah ahcun kan lai kan lai thil thuam zong hi mm. vawlei pumpi nih an i hruk aihmi thil phunkhat ah si kho ve seh ti khi ka saduh tha si ka duh ngai ka duh mi se o sasa sasa e atu ma sadu na vin tha mi te khata sadu na vin sadu tha na chim hi online da na chim bal chang ma online na pi bal chang ma Ah, ka aupi bal rih lo. Okay. Kan hnulei ah Naupan khan ah. CCI, ah, Youth, um, Department nih khan velo Mhm. lei in entrepreneur lei in khan ID IDA na mawi le keimah le, uh, Thangthang pa Chin Brothers Mhm. kha interview in kan Ah. tuah i, mah ahcun, uh, tlawmpal khi ka chim hruhruh ten atu tiang he cu ka lungthi tum tu san ban tung ka phuang lo vai khat nak bak si se mai fruit thlat ma ta kan hal mi cho a dream a tlam tling lai tling a tling te lai dream a tling bak lai suan pe a tling te lai a ruang cho america kan tele chu te america chu mi tam tu kan um te khen a hua ha lo mi te man kha ta chun na ka te a thil a ṭhami cu chim loin i cawk sual ding man khin voikhat i cawk sual i minung million in i cawk sual khin millions ko thei thiam ma a za khan i va puah ding lo na zuam lai i ka hei chim duhmi cu volume a tammi kha business mu a tam tuk ti khin hmai le hmai le cun zing talai voikhat in direct in Miss America nih kan thil an i hruk khawh lo hmanh ah Ziakuat te tal, meuhne te tal, cun Indiana state tal in miss a simi hna kha komnak lam hi bantuk ti bantuk te zong kha ong te lai te e ma kha atu lio ca hopo Amazon ah tha thil he hopo kan hei cah ko e a zingin talai kan thei bal lo mi mi phun kala angki zong tu khe a chawmi zong an um ko mi phun mit vun zau ya dawh mi cu hopo ni chok si ko e online te hna market tiang loin kan tuah piak lai te makha minung million million an click te lai timi kha ka hmuh cia no min hrim hrim lai timi te zong ha chin lai aset yam lai aset tuk lai i ma ti kan tu kan live kan khat than te lai mo a sep ba hau to zan lai millionaire ka ala lo kum tam pi kum toy te ya ma jim khat ling hrim lai timi te kha a ban chin ga dum is kalom e ma kha A ruang cu kan thil hi a dang thuam zong cu kan hei hmuh dih ko hna ko. Zikin talai Kawlram thuam si zong kan hei hmuh pah dih ko hna cun America zongah an thuam tete cu miphun dang tete zong thuam cu an hei i hruk cio ko ai. Lai thuam hi cu kanmah kan thuam a si ca ti sehlaw a cuang khun ko tiah kan ka hmuhmi si. A cuang khun bak, aa dawh bak ka ti. Hi atu kha na vun chimmi kha Miss Kong si ma cu ruah lo piin Timhtuahnak neih lo pi ka vun hal natein a rak si sin zekin tala hramthok tein a rak buaipi hna an rak si timi kha keimah lila zawn ka vun thei ve te ka rak lawm ngai i a hramthok te ma kan miss nui a rak i timpa mi kha lai he thil thawm ai naih tein a rak an rak thim cia pah tinak ka rak si cang cu te hramthok te hrim men te Si, Rangoon Kawlram mi an rak i zuam lio te hrimhrim in khan rokim timi uh, Mindat ka palh lo cun Mindat sarua ka ti designer pa nih khan a rak tuah piak i mah hrimhrim in khan uh, a rak ngah cang. Mm. Siseh, siseh, kan i lawm, kan i lawm. Keimah hman ka theih lomi bak ka van theih te nak si. E, um, keimah bantuk in thil thei lo tampi minung ahcun kan rak um lai. Minung hi kan kau tuk ve cang i Laimi zong kha teh mah le kumkhua le mah le ṭhannak le mah le umnak hoi khin kan sai kan tel lai kan thil theihmi kha a rak dang cio. Vawlei hi kau tuk kaw um capo biatak in capo biatak biatak si an rak chimmi pakhat cu uh, tu i kan President George Bush timi Texas umi pa khi Ah tamara cu sikaw inn chungah cu um lengmang i ah san sinum pawl i chumh ciami rawl cu ei pek ciami cu rawl ei biachim ding na hei ṭial piakmi kha hei chim ti bantuk khan sin nih pawl lai ti ti a leng le thilri zeihmanh thei lo in ti voikhat khi shopping ah kal in ti maka cashier i atu bantuk in kawlram ah kan um kan um mi US ro kan phak kai khi sian ring mi kan hmu bal lo mi bantuk a hmu ven te a khu har kan te tamara pi ni cái chim du mi minung zu kan se nge thil thei thei lo ti mi he a thei di kho chok sa lo lei chung zu kaw tu khan te Ah, si bin lawm kha kan vun chim pa hna lai kan lawm timi ti kha vun chim ka duh. I, um, zaangfahnak tein tu zarh hi a kan ngaitu mipi hna, ah, kan target a kan vun kal ta ka duhmi cu April thla chungah April thla khat chung te hin a tlawm bik ah meithal June zakhat hi Hakha CDF ca cawk piak u si timi hi tuhi nikhat April nikhat sin hin kan aumi hi thazing Japanese zong kan pe lai hmai zar zar chin zar thum ma zeizat chuak timi kha kan tuak hna lai e hakha domin tampi a lei chen hakha chuak mi thang mi tampi nan um hakha peng nan um mi ma kha a keima zong nih meithazun khat ka chuah cang tua te e ka chim duh mi cu a chuah kho tam tuk an um i zunkhat kan ti mi khi zunkhat lawng si lai lo keimah nih cun a kan chairman pa deni ka ti mi cu deni ka duah ah zun zu khat cu tlawm tuk si zanga tal cu chuah hau si CDF minung thong a thong reng lo kan um ma i zun zu khat ti cu zeitin dah kan tuah lai ti tiang in ka ti keimah nih cun mu rak ṭang u, ṭang hna usih. Ah, thlakhat chungah thlakhat project in kan lai i meithal zun sakhat chuah ding in kannih nih cun kan ti. Atu ah ka chim bantukin a tam deuh a chuah, a tam deuh popo le ṭha ralkap hna caah a tlawm bik zakhat tal cu chuah usih timi kha kan tar kan si caah khan tuzan a kan zohmi hna zong thong hnih ah chuah vun i zuam u timi te kha vun chim ka duh. Momoe nangmah nih Mm. phaisa thong hnih chuah ding in forhnak bia tawk i ti kan zohmi hna vun chim ve tuah hlah, zei bantukin nan i chim hnga. Nak bia van chim hi a. Ka pahrung cang tu hi ka far zungzal ko na i tu. Pahrung la phong la kan kun halai se for tampi for khan minung ti mi chu te a ha mi so. Sesese tulio ah hika CDF Hakha CDF dirkamhnak page zong nih tampi an au cang. Kan au zungzal rih ko lai i tutan ah mah hlan te i Facebook page zong ah kan nan rak hmuh lai. A tho cangmi zong tampi tho cangmi zong an um. Thazaang chuah ko hna u sih. kan chim cang bantuk khan kan nih ramthumnak ummi nih kan ti khawhmi te bak kha si kan ti khawhmi kan mapum va kan i tel kho lo asina tein kan mah le kan ti khawhnak lei in ngaihchia chawva phaisa lei in kan nih he tia tang ve hna usi a hmun hmana cun pei thi ngam in nunnak pek ngam in cun pei atang mi an um cu keimah zong hi tu hoi hna hi ka uh, ka fa le ka va le zong an dam lo sana tein kan ram ca ka ti i caan pe ka thu ve hi kei ba hmai tal hi ka zo ulam cun tho ti hau Yes, but che pau but bia ti e mm, ma pei khua ka ruat i kan mah hi lai tlang ah va um musulo zeitin keimah khi ka sitar i te zei nunnak pia an ka kal ngam hama timi hmanh khi khua ka ruat ngai. Mah lak i um, hmaikal kan ralkap paral ṭha hna caah atu lioah meithal an herh, thilri an herh, ngaihchiah chawva an herh. Mah ta cun kanmah le kan ti khawh tawk te. Kan si khawh chungin kan hnulei ka chim cang kha pore bak a hau kan ti kha mu. Caah cun pore bak in atu lio kan ram caah ṭuan caan si. A caan lio te ah kan i tel lo ahcun kan i ngaichih sual lai. Mah caah cun thazaang Chuah rih ko hna usih. Kei zong ka si khawh chung. Ka hin uh, kan dam chung paoh cu Hakha CDF caah ka ti khawhnak lei in uh, bawmh kaa tim ve hna. Lung i thleh bak a hau. Kan i timh lo ah khan cun kan kan uh, tet lo ah cun kan kan kan tuah kho lai lo. Mah caah cun i timh lung i thleh i tuah bak a hau. e tu bantukin keimah zong hi keimah pumpak zong tu bantukin ka au khawhnak le ka tel khawhnak hi ka family a hleicein kan pa support nak thawngin se nau rak um piak hna selo ka tel kho la lo ma ca cun inchungkhar khar zong a khan bia i ruah hna u ka a ka ti deuh in ka kan nu nang tu tu tan nang si se hei mai ha a hei ti bantuk zong khan ti kan si mm. khawh tok cio khan thazang chuak ko hna u si timi te kha forhfial nak tlawmpal te man chim ko do ka lom se a tha to kan lom atu bantuk in sungkhar kong lo ben ti mi kha abe pi tok e nu le khan ka hoi pa he ka thai pa mi se stay dang mi se mo ka thai pa mi se Hakha ca rak tho ve na tho ve lalo ma ka vun ti i kan nu hi bantukin lai kan au ka ti khi si sawh. I thawh aa tim setsai lo. A kan thawhmi hi dangdang zoh ummi tiah ti. A tho duh to an nu kha ka chawnh, an nu kha ka chawnh i an nu nih "a zia kan pa zia an tho diam cang ra tian rak tho lo ti." A vun ti. Mah khan a vun thawh ṭhan i kai chim duhmi cu nu le va zong kha ti i rimai hau. Tuzan kan zoh ka ka chimmi se cheukhat cu makha a wa le a tang deuh zong an um nupi le tang deuh zong kho ai makha tha ti khan tu lio kan ralkap thai an herh ning le kan tan pi hna lo cha si kho lo na kha nu le va sin zong ben chim thiam hau tu le cha ral chim zon tam tuk vi hoi ye tei lo ding na do mi chu ti mi zong khan rak um ve tam pi kha mi pi la khin te keimah pumpak zong ka theihmi tam ngai cozah cu a donghnak cu tei khawh a si tung lo timi zong kha Laimi lak ah tampi kan um rih. Ti bantuk khi si. Ah Khrihfa kan si, zumtu kan si. Atu nai i atu hla kan play hmasami kha momoin nangmah sakmi si ma? Oh si, keimah hlasakmi si. Si. Mah an sak lio ah khan cun a ruang na thei theng lai lo natein mah ka vun uar ngaimi cu teh Satan nih phun kip in a kan hlen timi kha Atu lio raldonak zong mah tlang te khan min la ka duh cu phunkip ah kan hleng men um cu hau lo thawh theng hau lo phaisa pam a va chuak ei le bar a va chuak lo timi tampi Laimi an an um bak a zohtu hmanh hin atu lio ah kan zohmi hmanh hin cheukhat cu aa zei kan ti lai lungawṭawm a ummi an um kho lungawṭawmnak a neimi nan um kho lungawṭawm bak hlah u A ralṭha in kan doh lai te timi hla te ka vun uar taktak kan ṭih lai lo kan doh lai timi te kha nihin a zohmi hna zong nih khin mah na hlatsang te nih tha kan pe selaw ti Satan a kan hlen lemang lai nan tei kho lai lo ee ralkap cu tu tiang man a khoi thlantlang khoi an duah dih chung tu tiang zei man tuah kho chung lo ralkap thlantlang ralkap zakha man tei kho chung hna lo hei ti hrawng hrang cun tu zong hakha chungah duh pone chho ko tung ba ngia ti bantuk kha ralchiatnak kha hlennak kha kan nih zumtu kan ca cu maka Satan hlennak lawng te si ko mah ca cun kan tang than hna lai thlacam bu kan tang hna lai Pathian fa le kan si kan ral that hau timi ti kha a zohtu hna zong hin kha bantuk thinlung pui kan hau kan nau le ram tang i ummi hna khi kan ralkap hna khi ti an din cu nun hna an i pe atu zong ah zikan te lai kut ke tlam ting lon tam ngai cang nan thei hna facebook zong han thak tampi chuang len cang kan fa kan nau le kan ralkap chiu khan an ke pakhat a bul bin um peni bul men um Asinain hi ni ah ramleng ummi hna nih kan ṭanpi hna lo biatak tein thazaang kan chuah lo ahcun an tei awk hi har ngaingaimi si a zapi theih a si maw? Kan naule nih zeitluk an duh ko zongah hriamnam lo cu tlamtling lomi si. Daithlan ang ah hrimhrim lo tulio kan dirhmun cu kan i hnek bak hau ko timi te zong kha theih ciami khi nolh ṭhan lengmang khi kan hau ko timi te kha Aa vun chim ka duhmi si. Tar ka fung ka vun chim tar. I uh, zafa nak ten mamoi tu zar atu kan au nak khi uh, se tu zar chu kan au lai si ko zafa nak te phaisa tu tia kan thok piak mi hna kha an min ti kan kan re piak ta lai ka vun in som ka lo An cungah na vun chim pa khan lawmhnak kha nangmah nih na ka chimpiak chih te hna lai maw? Si tutan meithal zun caah i phaisa thomi hna cu pakhatnak bik ah Michael Haupi Sushi Boss si ko hih. Thong hra bak tha kan chuahpiak. haupi te innchungkhar khar cungah lunglawmhnak tampi kan ngei nan rianṭuannak ah hmailei ah Pathian nih a let in thluachuahnak in pe ko hna seh. Cun ka hin tapi le cheumang ni thong hni cun olbat ni thong hni ngunthang thong hni cun Venus mawi thong khat Cung Hlei Lian Kheng Lawt, Thong Hnih, Sui Bik Thang, Thong Hnih, Siang Kung, Thong Hnih, ah ka theih bal mi te a lo mu cucu. Thong Hnih, thazang vun chuah bi ko hi. Cun Pu Cung Nung, uh, Cung Cung Nun Sang, Hakha Din Lo Sang, a tho lengmang mi kha sarua ka ti ka pal lo cu nu siang mi hi. Se se. Cun Fargo uh, not uh, se se. Mani khan thok ni. North Lane si rua. North Dakota nih thonghni cun Pu Lai Lian Cem Hakha Dinlo Sang Ṭhiam Ṭhiam Austin Texas ummi ni thonghni cun Van Neih Thang Hakha Dinlo Sang North Dakota a ummi nih Thawng Hnih, Pu Ṭhanin Thang Dongva, mihi keimah ka ṭa si mu, ka nifa si. South Wow. Carolina ummi nih Thawng Hnih, cun Mhm. Pu uh, Hniang Lian Chun Tei, Hakha Khuhlun, uh, Waco, Texas ummi nih Thawng Hnih, mah vial kha uh, tutan meithal zun ca i thomi nan si. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. A fawi lo. Mah mi hi vialte dollar thong hnih timi hi cu a kei US ka fak ka le bang cun ka bang hmana ka man bal lomi si uh, khuala ram nan dawtnak ruang baka asi ngan nan ngai chia nan ngai tuk ruang zongah a salai asalem lai lo kan ram nan dawt hakha nan dawt ruangah nan thawhmi a si i Pathian nih nan rianṭuannak cio ah ngandamnak in pe hna seh, a lettuin thluachuahnak in pe ko hna seh. Kan i lawm tuk timi te kha hun chim ka duh. Ka lawm. Kana lawm bak a tam bak se momoin na ruah anak a tam ko loma tuzane list kha A tam bak ka lau tuk. na lau tuk nang mom na lau tuk ko ota ota keima zong bak se tuzana atu bantuk in zap khat Facebook kan ṭin ah khan sau rih lo. Aa zan thum hrawng lawng a si rih lai dah ka ti. Makha kan van taan ah kha ti thla chung ah timi kha ka Facebook zong kha cham lai nan ko. Kan taan ak sau rih lo. Kan mipi hna tu i rak thomi hna kha nan van hmuh ko hna i ti minung khoi keimah ka theih tawk khan pariat se pakua parhra leikha leini leithum leili hlei nga dengmang kan thawh man cang zun hlei nga chuak man cang zan khada kan tele je April first April ni khatnak se Pahnih te lawng a si ko, kut bengh ta hau mawi. Kan i lawm tak tak si, meithal zun hlei nga tiangmang kan cawk man cang tinak si. Thlakhat chung kan i ngah lalai. Atu bantukin hlei cin hi atu tan cu. Mah cun vun chim ka duhmi cu atu tan i meithal kan cawk ding timi hi mipi nih lungawṭawm in an um cheukhat kha. Fung na ka chawnmi. Live kan luh lai ti zong kan Hakha kan unau pa na ka chawnh ni pa siang mi hi zeitin phaisa ka thawh mi CDF ralkap hna nih ka meithan an tlai lama te kan cawng mi hi tuzan a tha te fian tan na ka tuah atui kan cawng mi CDF kan ralkap hna a hlei chen Hakha CDF ne an tlaih lai timi ti hun sim te du tho bako Ste hika kanmah sin i phaisa lutmi hi tuzan i kanmah sin i lutmi vialte hi cu a techia Hakha CDM nih meithan in tlaih lai timi te kha vun chim ka duh i a dangdang in nan thawhmi kha cu ka chim kho ve lo amah khan chim ve lo nan va thawhnak nan neih lai sinain Hakha CDM i kanmah sin a thomi vialte cu meithal ṭha tein kanmah kan ralkap nih an i tlaih lai timi te kha abin chim ka duhmi se kan ralkam hna meithal tlaihtan nan duh ahcun rak tho hrimhrim maw timi ti kha kan sin dia rak tho viu timi ti kha vun chim ka duhmi se kan lawm tuk pe chan tu hna nan zapi cungah ka kan chim tawn vun nolh lamang awk zong nolh peng rih ko lai tiah ka ruah ai keimah cu keimah pumpak tunah khan maw na cu na ni na nifa na tim cu tunah vun i tel vemi kha oh si ka ta si si on ta si na ta kha cu na vun thei te na lom si na lom kan tel cu te na lom zo na lom kun zong kho lai na lom kho na thei mi ti kha keim ta chun na na thei lo mi tampi nun ve hoi lai chu salomai ma kha chi kan chim nu mu cu rian tuan tu hna nih hin ah kan theih mi hohmanh in um lo si na tiin ah Pathian he theih cun kan raldonak atu bantukin hmailei teinak kan hmuhnak ding ca si hi phaisa hi ṭha tein ah kanmah le cun nihin ni tiang kum khat reng lo kan kal cang i cizin hi ṭha tuk an nei cheukhat ke zumh lo bantukin Hakha CDM i phaisa a ting ting lu cang i a rianṭuantu le cunglei nih phaisa hna hi ṭha tein mang ma ti bantuk na kha si a ruat mi zong in um kho Phaisa cazin i keimah pumpak zong nih ka theih ve cun kan hawile zapi tein phaisa cazin hi kan tuak ṭi hna. Record ṭha te kan nei, computer kan nei, vaiva kan nei. Cazin lei ahhin cun kan fel ngai timi te kha si-Hakha CDF Supporting Group he cazin ṭha te kan nei ko timi te kha hawmin chim ka duh. Kan meithal tutan hi cu zakhat nan thawh cu zakhat ning meithal phan lai zahnih cun zahnih ning phan lai zanga cun zanga ning phan lai zakhat dah somkua le pakua a te chiami si timi te zong kha vin chim ka duh i zan khatnak ah hi vialte an vin tha tho ngai ngai tu zan ah zok mi hna adang cu chim hlau momoy zong he tui thong khat a tho lamai a thawi lai vun tua than lai mai zar zar non la kan laka vun tua thluama lai tampi nan chok a chim kha a chap ti ding se ma kha na alaiva thil a zuar men nan chok sai lo kho lo vin tho chop kho lo zong foi te mi se ni cho ina nawa zo khen ko mi se ko e za pi thei se ko e te tu ban tukin alai thil a zuar nak zong a thil dang dang si zong a tha za pe ti mi te zong kha chuang ya ka vin to a piak pa ke ma lila zong na chok se e ka chim du mi chok Thil he a dangdang cio zong cawk khawh a si sinain hi bantukin kanmah lam nai deuh pehtlaih deuh sinah kan cawngmi khi anmah ca zong benefit si tiah kan ka ti tawn i keimah pumpak dirhmun in maw kan i lawm timi ti kha vun chim ka duhmi si. uh, Comment kha ka van zoh ta lai ruang cu comment hi a tam ngai tu zaan hi tam taktak comment hi mongmoi comment pakhat ka vun rel la vun vun let tua hna nang ah moite na biachimmi ṭha tuk kan i lawm an ti fungfung nih kaa lawm ve a ka hin pi dawt hlei hniang zong nih pivi kan zoh ko hna hi ee ti Australia lei zong rak chim te zei ruang da zung tho long cha kan zo pa seng ne zia hla dong sak lo an ti ti rak chim te kan i thon chang ba khak ka vai ka or suan chang e man ta na ka chim ne lai e he ka hin mi pi kan zo mi zong kha pi do thlai hniang hniang hniang zong ne a man tika thla kan sakpiak te lai timi zong kha ka hin uh, thawng vun thanh si ka duh cucun a dangdang hlasak thiam kan nau le tete zong kan ma lai mi chungin hmaizar thok in hin cun an kan sak piak cang lai timi te kha thawng tha vun tan kan duh na Sekai kan unaupa Biaklian nih comment te kha tuzan ka vun kan tei lai lo a ti tu kha mi zei huaha lo a der thom mi ru mi zei huaha lo ahcun kaa tel duh bak lo gitu mi zei huaha lo cu tel ding si lo a zohtu hna vialte se comment ṭha a derthawmmi ruahnak a si tei na kan hmuh tikah na ning na ningzah na celh ti lai lo tiah hmaan bakmi si tu lio uh, zumtu hna kan si kan Bible ca hrimhrim hen ralchannak hi pakhat ma kan a kan cawnpiak lo ralchannak lawng te Bible ca ralchannak kan cawnpiakmi hi a sang tuk hi kan zul kho lai lo si ngai ngai ti cun Jerusalem ah Jericho vampang hna cu lung bak in a thap thap in rualmi te ko mu ko in chim i chim dih ko cu minung ruahnak in kho lo mi lawng te si Khrihfa hna hi kan ngamh san i hau kan ngamh kan ngamh a san lo khan cun Pathian la phuang lo mi a ngai ai kan ti cun te Bible ca tampi kan hmuh mi khi ngamh sam ngamh ngamh sannak ralthatnak ti bantuk lawng te khi a kan cawnpiak mi si kan i lawm timi ti kha vun chim ka duh comment dang ta na ngei ma re law mawi Kalemio in a kan zoh mi kha nan cawa kan i lawm timi te kha van sim ka duh Kalemio um mi ka hen minung pahnih hrawng in kan zoh i ka lawm timi te kha van sim ka duh hau hau an si ti sim mak tha lo kan i lawm bak si Hakha mi Kalemio ah khuasa tampi in um mi te atu bantuk in live khan an rak kan zoh ve tawn caah kan i lawm timi te kha chim ka duh. An umnak cio tein zeihmanh an va tuah khawh lo zong ah khan Hakha khuapi ca siarnak in neihmi tete zei kan ti lai feedback uh, zei kan ti lai cu siarnak tete in an rak langhter ke mah cung ah kaa lawm timi te kha chim ka duh. nan umnak hmun mah na neih lo ca si a bawm kho nan thinlung cun na kan dirpi nan thlacamnak kha bi tukmi si ramchung mi hna ca timi te kha vun chim ka tu kar laka kan zoh mi hna kha tu zan cu comment ka vun zoh pa ka vun nuam pa ni dang he comment ka zoh bal lo kli mi le kan zoh na mi kata Laida Chin mi si hna Atu kan dothlennak kong ah cun aho pengtlang khua kan si ah mah le ti khawh chung in kan i bawmh awk a si te. Cun ka lung a tling deuh lomi a hmasa ah khuapi kong ka rak ṭial cang. Cucu zeidah a si tiah cun atu ka umnak khua ah Hakha CDF caah phaisa kawl an i timhnak zong ah An timi ka lung a fak ngaimi cu pengtlang dang i tel a ngah lai lo an timi hi a si ka khuaruah har ko a ti. Cucu kei ruah awk thei bak lo hi ka vun rel ṭhan. Zeitintiah keimah nih kan lehpiak lah. Ka rel ṭhan luma. Mm. Ka comment a hin lang ko hi. Sang Bawi Lian nih Sang Bawi Lian nih a comment mi kha. Keimah sin a lang. Atu aho pengtlang khua kan si ah mah ti khawh chung timi hi ma? Aw, zei lo, aa tin a ti. Cucu zeitindah si tiah cun atu kan umnak khua ah a ti. Hakha CDF caah phaisa kawl an i timhnak zong ah an, an timi ka lung a fak ngaimi cu pengtlang dang i tel a ngah uh, pengtlang dang i tel a ngah lai lo an timi a si ka khuaruah har ko e ti oh ma cha foi nak hin le kho se zei tik mana kan ma hi ka hi kan ma official kan si North America sport team kan si kan ma hi kan ma ni zei tik mana pengtlang na tel kho se ti mi bia kan chim lo a ho pu welcome nan si chun kan hnu aluan chi mi February zong a khan Varung na kan aa pek i tinghnih le cheu tiang kha kan pek i mah ah khan a tam bik cu Thlantlang peng peng dangdang lawng tein a si ko. I atu zong ahhin Hakha CDF ralkap caah meithal zunkhat cio timi kha kan aapimi a si. Aho nih aho nih timi kha a um lo. I zeicantiah lai ahopaoh kha welcome an si timi te kha vun chim ka duh. Mi nih an ti timi hi Lami nih kan hman ngaimi kha ṭha lo an ti ti lo khan an ti ti kha zum hlah u an ti si an ti ti kha zum hlah an ti hi kan pale cu mawi hi chawn khawh a si keimah chun khawh si cun comment zong kan tial khawh si official kha mah deuh khawih salai timi ti kha zohtu hna zong kha mun thien ka duh se hmanmi se ma kha i an ti timi si lo kan kan mah tu kan i chawn hna lai comment rak tial lo comment kan i leh hna lai timi ti kha Hika i kan chimmi le hika i kan i lehmi hna le kan chimmi poh hi official ngaingai si timi te zong kha vun chim ka duh kan i lawm te. Si. Sisah. Khan cun a vun fiang ngai ko rua kha. Kan i tinhmi kha aa, aa dang, aa, aa dang lo. Aa khat dih ko. Kan dohmi kha pakhat si ko ee. A ho ho ti i au zong ah khan kan nih uh, zapi kan rian khat te. Thawh, zeitluk in na kan bawmh khawh hna lai timi kha si ko. Kan si khawh tak cio tu kha uh, tang atan tu khan tang hna u si. Kanmah le kanmah uh, zei huaha lo, zei a chuak lo, a miak chuak lo mi kan ti lama, miak chuak lo mi a khan bui hna hla u si te. Tutan uh, kha cu kan i tit mi kha pakhat a si ko. Cun rung, uh, rung tlang au thong a sia. cun vaurawng an si ah cun a dangdang lei si zong ah khan kanmah le kan si khawhnak cio ah khan tho dih hna usih, tlang usih, kan i khat dih ko kan dohmi kha pakhat si ko timi te kha ka hin vun dolh ṭhan ka duh. Sipa. Macun hi ka tangpi comment te kha na vun hmu hmu lo dek kan in zo ko hna tiah Australian. Eh, sia pa si sia pa sia tin kong. Oh. Ne na thei ma? Ah, thei tu khan ta. Atu hi live in bia chal a hau men lai. A um lo kara kong vun chai tau so zeitin na thei ni se. Um lo kara hin LBC ka pastor si Rangkona khan LBC a khan kan ma he sia chui sang siang in he Music group te kan rak ngai. Music group kan rak ngai i thla kan rak sa lengmang. Cun LBC zong nih hin kanmah tawk tein rak kan hman ngai. Mah lio ah khan siapa nih Australia ka kal lai i nanmah group hi va zong rak ngei hlah u. Va nan ngeih zong ah hlasa kan sawm hna le a ti i tu hi kum hra luan cang a kan sawm lo rih. Mipi thei bak in ka chalh ko hih. Mithuk. Pastor ti nih ṭha tiva rak ngei hlah u timi cah ta kho in an neih chap. Pastor chim ngai lo pin in tla kho le chap. kan hngah lengmang i a kan sawm ti lo i kan nei be cang cu ta ma lang cu kan tlol lai cu ta I tu na i a si ka vin se kan tala chapo betak tiap a tu i pastor pa Reverend Ting Kung ka vin thormi kha zeidang sau Anmah in Khrihfabu hi a tampi khi an si lo nain uh, tukum chung i a Facebook ka zoh tik khan tukum chung i CDF le CDM caah an thawhmi kha tingthum reng lopi kha si. I wow. ka pal lo chan nambi cu ka khom tam taktak ka si. A sermon tete zong kha ka rak ngei tawn ne ka wal bakmi si keima pumpak cu. Atu le cu pastor te hrim ne bupi da khan au au chan si chim chan si. a chimia ka vun uar ngaimi ti cangai tu caah khan te vun share lamang kha hau e thongtha ci te a timi cu pastor nih hin pupi te kan tin peng te khan zarkhat chung kan member pokarian an betua ni zarkhat chung kha i hi bantuk betak kan te lai cu te hi bantuk in betak kan te lai theina kha pupi chung te lao se lai mi ca cu tam deuh cu ma ti khan zapani cu Pum hi kan fel ngai cu Laimi cu tam deuh cu a tam deuh cu pum hi kan fel tikhan biakinn ah kan va kal dih tikhan pasawn ah an chim i kha a biapi tuk kan chim hi kan telh hau tu lio dothlennak cu tiah a rak ti lengmang cin a rak ti lengmang ca kha an ti pastor pa chung ka lawm timi ti kha kan chim ka duh a rauh hlan ah ika han biachimnak ika zong hin kan i sawm ṭhan te lai i tlamtling deuh zong kan kan tel pi ṭhan te lai, na kan chimh ṭhan te lai timi te zong kha a karlak kan vun chim ka duhmi si. Kan i lawm, na kan zoh caah. Bantukin tuzaan ah kan zohmi nan tam kan i lawm taktak cun hi kan live kan i thlahmi hi share kan tuah piakmi kan naupa Lengcung Tlang le cungah kan i lawm cun CCN team kan i lawm tuk timi te kha chim ka duh cun a dangdang hi hawikom tete zong te ah Like kan page, Hakha CDF page, like a kan pemi le share kan tuah pengmi le cun kan i lawm tuk. Mah belte cu ka lungkhan si lo, Hakha, zeitintiah le Hakha CDF page tiah kan tuahmi kha zeitintiah le Hakha minung nan tam tluk khin like nan pe lo, share nan tuah lo timi te kha vun chim ka duh. Hmailei cun kha tam deuh rak tuah ko timi te kha ka duh. A huaha lomi minung capo a saimi le a ar aa thlawtmi kan ti le cu voih le voih le pump a hmang mi te bantuk hna ma ke he tiah kan bat zo hna sia kan bat tuah hna cho bit tak a chim mi le na zeng tala rian tuan mi thi na nun nak za rian tuan mi hna kan nau le dir pi nak a si mi ta hna tu betak hna tu khi do zeng kan tala like batu alim lo khen kan um to ne khaman tuk zong kha dai than pakhat si ti mi te zong khaman chim ku du Ah Momawi kha bia kan hal ta lai interview si kan sawm men an lo caan nangmah kha biahal naa hua lai tu zan cu. Sianginn kung i a tape na rak si ca kan ti. Khrihfa in chungah ṭhangmi cu na si lai. Sunday school kum zan na kai bal? A ka ngakchiat in ka kai ko. Sunday school na ngakchiat. A si ahcun zapi theih a va si kho ko lai na ka ti khan ngakchiat Bible te ka ngakchiat tein khoi KG in ka kai i rut tiang rut di in khan khoi a ka pe be foinak cun seta seta seta nu bu ata na tel ma tu a nu bu balte bak hi chan ka som lang ma ko na ten ka tel du bak ni la seta ya zai kheda lo ha ti chun

a kan chimmi cu kan hei te le cute nangmah zong keimah zong cu Khrihfa pa zong in si lo nu bu pa zong in si lo is na ti kan keimah kha tu zan ah cun biahal tu lei pung sang kha ka vin thang lai ye Sunday school kan chuan mi khi upat tik ah khan ate se lo detail do khana bakal cun zekin ta lai upat hnuah khan a detail detail deuh kha va lih la tu kha si background hei ti bantuk hian khi te asana te tlang pi za khat di ko so to the point kan tele cha meaning za khat di ko e atu le cha ral that ral that nak le ral chet nak kong long te kan chai cha khan a Baibal ca hin ahodah ralchia bik ti an ruah an um ma? Na char kho lo ma? Kaa ruah lo tukmi na ka hal. Oi, oi, oi, kan hal tuan la. Makhan ang malo kan hal lo cu a kan zohmi vialte tu kan i tau. A theimi cu comment an ṭial ko. Comment deo kha comment an. Ahodah Baibal kan ralchia bik ha? Ahodah ralchia bik hna timi te kha min ruat tuah na ruat kuma comment ah an tial mi zak rih lo in vin i ruat ah ka ka zau tik wat minute pakhat pahnih cang in peng lai ralchia mi na thei lo ah cun comment ah kan zau lai ma au lo chak ye man kan chim na Ruah lo bia hal te hai nuam ve thuh cu live stick kan teh thei thiam ma. Bible ca ral chia bik mi tu lio cu ral chia mi kan duh lo ho da ral chia bik. Ral chia bik mi ma Jesuh zuar tu. Jesuh zuar tu ma. Jesuh a zuar tu cu ral chia ma a ral chiatnak chim ma ke cu ka vun thei lo.

Nu chan zia tha mi hi pa hi bawm an hung cu. Hote. Nun inom bak cang hi ti cang ko hi. Jo Jona khara chia chem te. Jona ral chia nak chan vun thei ko ma. Abraham ti. Abraham ti. Amen. Jonah ralchiatnak ta Pathian nih ṭialmi a kal ngam lo ee ngapi in dolh. Kha cu ralchiat si lo cu tako tlik bak si chim ngai lo si Jonah kha cu chim ngai lo khalal Pathian nih kal tinak a kal lo ee ralchia lut kho lo ti Eli sung ti. Cun Abraham ta Abraham cu Ralchiatnak Bia Abraham cu amah nih rak kan let tuah seh ralchia ka ruat lo nain. Abraham cu ralchia timi cu zeitintiah a nupi kha a daw tuk cu Abraham kha a nupi kha a daw tuk ti khan an ral hna sai an ral hna ram ah an va kal tikah khan siangpahrang pa nih "Eh mi hi cu ka darling ka ti cun a ka thah colh lai a ka ting lai a si timi khi a si. Baibal caan hal kan i ruah pah ṭha zumtu kan si teh. Abraham chuak cun a dang he chim on thei rua lo. David a u le timi rak chuak than se ṭha. Mui mui ne vun let ta hna se David u le cu hau ti den se ral chemi cun vun thei hna ma. David u le ma lakatnak ma an atu hi hal chin an hau an ma zei ruang ada timi kha. Ti lo ah. Mui an hal dumi Van van ṭial len hna selaw. David David ule tinak cu David kha a u Goliath no dia khan ule sinah va kal a va kal tikan ai ze zeidan na rak tuah hi tlu Goliath ngan mi au le khun khin thei lo ma va kiar za zo zeidan na rak tuah tiah an ṭih pi tuk David ca an va ṭih pi khi si theithiam ma takhan Sunday school na kai na kha sau tu cang philh fawi te cu story cu vun chim than cu kan theih dih fawn cu mai. Siseh a insolente oh tu lio ralhrang kan tei lai lo ti pawl tu in si ko lai hi te se biak lian a za ko ti ma cu chim hau lo se ma kha ca ral chia cu zin an lut dih cang tu lio i ra kan tei lai lo ti mi kha cu dalan a chang tu hrawng kan si cang

hlan lio cun thlan tlak te hna ah mithi ruak um lio te hna an lam ti ko lo ma a hnu ah kan lai lam sa kan lam is ko lo tu a nan mah phi ti long ngak ta nan ngak ta fa ti bang te nang tam bom cheu khao e tu he CDF cha hakha CDF cha te bak in live song tu the counter hau men lai e tao tao ada men lai

Na chimmi kha zeitiang dah a um kan ti ahcun Wagyu Texas Pu Hniang Lian timi tang kha teh na chim ciam i si ko. Uh, update kan tuah piak ṭhan lai a si. Si tuzaan ah kan zohmi unau hna Hakha CDF ca te uh, Hakha peng na si lo zong ah Hakha CDF kan khuapi le kan khualipi a vengmi hna ralkap hna ca tiah a rak i tel rak i tel khawh si timi te kha vun chim ka duh. nan thazaang rak chuah ko timi te kha zaang he rak cawi ko timi te kha chim ka duh cun nihin ah ka thinlung ah rian a ṭuan ngaimi pakhat te um momoy ma se kan dum sei de si kan ti cun CDF kan nau le chung hi atu kan nau le ramtang ummi hna khi cheukhat khi an unau ramleng ah a ummi a thongthami tampi an um ko Cheukhat cu aa kan hnulei i Thlantlang i aa kan liamtam i kan napa bang kha cu a khua Zephai si i a chungle nih an ka chimhmi cu aa Australia ummi a u nih a naule nih aa Australia cu India lei khan fawite i kal khawh a si phaisa in mu. Kan i auh lai siang na kai lai tiah an tuah a piakmi bak si. Siang ram ram ṭha kal dingin an tuahpiak cuahmahmi sinah na duh lo. Hi ka vun chim duhmi cu atu hi kan nau le cheukhat khi mah ca cu kan hnulei kha hika Laifa ah hin hika kan biaruahnak zong khan ramṭha phanmi atu i a hleicein US a phanmi hna kan fale kan nau le hi an daithlang tuk ti an lung khi teh generation Z pawl he kan lung khan an si lo tiah kei cu ka chim bak ko. Amah te ti ahcun teh a ruang cu kan ram lebang kan ram i ummi hna ngakchia le hika ngakchia a kum aa thi vevemi an ruahnak hi aa thlau tuk tiah kei cu ka hmuh. hi an tang lo tuk tiah ka hmuh ka va ti tik ah khan phaisa tomtom tho na si tinak kha si lo an man tuah khawh mi te a tampi tel khawh a si participate tel khawh a si an thei thiam ma Khrihfabu zong ah khan zeingantele vintang deuh hna sin si khawh cio ten ti Khrihfabu ka thei mi hin mi tlawm te lawng lawng hin mino Khrihfabu zeingantele mino i bawmh min phaisa CDF sa kan tho lai ti bantuk ka thei re tu tiang ah cun te ka bantuk mino hruainak in ka bantuk fundraising te bantuk an tuai ka hei theih tuk le ka hei chim duhmi cu atu i kan ram i kan fale kan nau khi ramtha a phanmi chungkhat thawngtha mi neimi tampi an um ko bu ah ram dawtnak bak he an nunnak a pemi a si timi te kha mirang nih recognize an ti zeikin ta lai keima pumpak hi ka vun tuah ngai ngai hna ka khruwa bak an han an lungput khi an ral tha bak ral tha taktak an si timi ti kha karlak han vun ten ka duh mi si ka lawm Na ṭha bak maw? Se mamuai he dam selo tuzan he hla sa ding se hani he hla sa dong thiam cun se mamuai he tuzan he ke bani chap mi cu fashion lei zong ah a lami si i a hnu ah cun fashion show hna zong hi amah zong nih tlawmpal a vun tuah pah khawh te lai her ah cun online hin se kan ti lai tlawmpal tete vun show mi hi pi zong nih hin vun uar ngai rua te mu moi zitin nungak tete zong nih kan show hna le cho fashion show bantuk zong hi ring show te na kan tuah piak lai Pathian i rem ti si ahhin cun keimah saduhthah ahcun atu vawlei pumpi in tuahmi Victoria Secret Show hi tibantuk hi cun brand pakhat te mah bantuk show an tuahmi khi keimah GNC Collection nih hin nikhatkhat ahkhin tuah kho runway show kan ti lai cu. Mawngkhat tuah kho ve ning timi zong hi ka saduhthah a si. ka thlacamnak lawng si. Hi cu ka tuah hrimhrim ko lai. Hmai kum si lo ahkhan cu kum chin tal ah cun tuah kaa tim. Summer chung ah tuah kaa tim. Tukum ah bia tuah ko. Tukum hi tukum belte hi phundang deuh in salai. Keimah ka fashion lei si loin kan CDF fundraising caah khan show tuah ka duh tuah kan tim. kan pa he zong biathli biathli ka phuan tu zan e a tlang in hram ko seh law nan kan bawmh cio hau kan mah lawng nih kan tuah khawh mi si lo e kan ram ca kan ti khawh tawk cio khan thazang chuah hna u si law CDF caah herh ning bak in kan lut lai tiah timhtuahnak kan ngei tu he cun comment zong ah siseh cun keimah pumpak me seh zong an khan a ho ho dah uh, som som se ti nan ka du timi te zong kha comment zong a rak ṭial te o cun keimah pumpak zong kha ka facebook in ca rak ka khua la a cun a cu bak te nan mah mipi nih nan lungtling mi bak kha som khawh ka i zuam le timi zong kha ka hin thawng than ka du keimah cu ka tel hrim hrim hau a si seh Victoria's Secret na vun te ka lau pa. Tindak na kan show ti nga se runway show na vun dia kan tlong pal te ka tho vun chuak deu lam tu. Na lau cang te. E a Laimi ca zeidak atu hi zekinti lai ram ram atu i ramdang a phanmi hna ahhin cun pa hi cu peih kan nei cang hiti momoy te. Mm. Pa hi cu peih kan nei peih khi cun nan hei theih ko nan hei zoh lo zong nan nata le theih lai peih hi cu a lar bak atu hi kan tuah ngai ngai i pay per view bak in an tuah. theithiam an tuah tikah khan zeitintilah aa pai tu hna zong nih first price second price te bantuk kha thonghra thong thonghra hrawnghrang te an tanglei can hmuh khawh cang i mipi zong nih zohtu pay per view te bantuk kha van tam ngai ngai e nu hi zeidah kan tuah nga nu hi zeidan kan tuah pi that nga ti ka ruah ngai tak cu Okay. Okay, tuna na vun chim mi kong ah na biathli na vun phuan parfum hlat mi zong cu va um te lai i zei bantuk dah na kan tuah piak ti hnga ramdang le timi hi zei den tuah ti hnga o kan ti nu ne ne pai le ma kan ti puan le paih nga kale laimi tampi ngap mi kan um phone lo zoh chia ni paih ding tek ning se khan te zei dan na kan tuah piak hau timi hi ka tuah ngai mi so tu he Tuzaan hi cu free talk bantuk si i saduhthah ti bia i ruah bantuk si tikah khan keimah ka ruahnak ah uh, atu ah kan mino nih in duh bikmi an ni ngaih bikmi kan ti lai cu US dirhmun in te eh cun CYO hi si CYO NA North America CYO hi si Sunglawi taktak in an tuah ve. Tangka tampi din an tuah. A ṭha tukmi a si. Mah belte kum khat kha a chung in kaa tel ve i, uh, zei kan ti lai, Jasha an ka sawm ve. An ka sawm i, atu miss zuamnak an tuah a ṭha tuk. Kan lai mui dawh, kan nau le tete mui dawh tampi uh, a chuak. A ṭha tuk. Asinain hihi kan tuah an ngah a dih. anmah caah khin maw zeihmanh khi uh, man ngai man ngei ngaingai khin oh, an tuah ve ko mah tok te khin cun maw scholarship hei ti bantuk cun community an hman hna tha tuk ko na te mi hi hi an bantuk CYO he font long silo in khin USA chung vialte khi akum zong khi kan tat atu miss uh, universe man tuk khin quality ngai deuh in kan telai chu quality ngai deuh in zai kan to mi pau khe tuah kho ve hna usih ti khi saduhthah ngai si. Balabi ah miss a si ahkhan cun a tung mah zat tal cu a si hau, a pawng mah zat tal, a fawm mah zat tal timi khi thil kan a hmete kan tuahmi zong hi a hmete khin i biatak hna usih law quality khi man ngei deuh tein sunglawi deuh tein khin tuah khawh khi zei kan tuahmi paohpaoh ahkhin thei chim duhmi cu makhi tuah kho i zuam ve hna usih law nu zong kan tuah ding tam tuk bana bia rawl chuan cun kawl holh kan i hlan cun zung thiamnak le hmuh pingnya lei zong hi kan thiam tuk kan pathian nih pahra kan pek mi tampi ko cu kan ruah lo mi pi zong khin chuak ding khi tampi ko mah bantuk zong khin nu ca zong ah kan lai nu ca zong ah kan tuah ding he tampi ko Si comment kha vun reh tu zan cu mi nan tam lo za comment kha uh, nan tam lo za comment kan tial mi pau kha vun rel piak thai uh, hi ka hin kan unapa don hin thang khang lon de comment kha comment positive comment kan pek zah kan i lawm timi te kan chim kan duh uh, zeikan talai hmai lei zong kan zo lamang o nan ta far te mi phun cha zang le nan choi mi vin te te kan i lawm timi te kan chim ki mai chu pa ka si pi atana lo ke hi chu zeikan talai single la long mi ka se fa ka nei lo mo mo he fa he tu he adam sai lo An pa nih a rak zohpiak i a fate a ṭah bu tein si a rak ṭhu ve mi si, amah tu hi credit tam deuh vun pek ding si, kan i lawm timi te kha chim ka duh. Hi tuzaan zong kan Mamoi nih a rak puan bantuk khan aa karlak ah vun chim lengmang ka duh mi cu Hakha CDF ralkap caah meithal zun khat a thawng hnih te lawng si. Ni dang ahcun mah meithal hi tu kanmah hi meithal kan cawk chin mi tam ngai. Pathian dawtnak si maw? Ah hi viav ahcun meithal caw bik pawl kan si, tam bik zan neimi zong kan si, Pathian thawng kan si, porhlawt si lo. Hi meithal hi kan rak cawk ka tein thong ah thonglih le zanga, thong ah thongruk, thong sarih, thong riat, thong kua tiang le man ha phan. Cheukhat kanmah kan hawi le cu thong hram an in khin an lungre thei lung le meithal an duh lung a caw men um. Ma cun tu hi ruah lo piin Pathian hi khuavun kha nih mi he Meithal zunkhat le thong hnih dollar thong hnih tein cawk khawh ding dirhmun kan van dir te khan uh, zei kan tela in he ko se timi te kha uh, tu thakhat chung te baka chu ben he se me he zei kan tela a chan he so ok tha lo mi se uh, tu April thla chung han tam ngai a chua long ha tlam tling kho ding si ma kha uh, zei kan tela chance voi khat te a queen ye voi khat te kan nei mi se timi te kha kan ngai mi mi zapi a thei lo mi mun sual tutan in meithal kan ti lamang mi kan au lamang mi hi voi khat talong thawh nga mi se voi thi thawng nga talo karet lo ti hnuai ker no ok tha mi khi salo ti mi te kha bin sim kan du ma cha chu hne ko se ti mi te kha a for kan du na information a thei lo mi cha tutan in meithal tho ding kan ti mi hi voi khat talong chok ding se voi khat talong chok kho mi thilri si cha khan vun in hne ko mah ca khan hika in kan hawikom ṭha hna kan unau hna te kan mak piakmi hna kha zeitintiah tuzan in vun hmuh ko hna tu kha minung hleili hleinga deng kan sim an cang i thlakhat chungah meithal zun zakhat tal meithal ṭhami meithal kan ti tikah khan thonghni kan ti tikah khan lai meithal si sawh si lo ngo M4 M ṭhami tu leo i ralkap US ralkap nih an hmanmi kha salai timi te kha vun chim ka duhmi si ka lawm Sehlasak thiam hi atu nai zong kha Australia hnianghniang zawn ah kan zoh ko khan theih ko cu amah zong kha i kan hnulei kha vui khin kan sawm na ti khan biakinn ah caan a neih lio ah tong er kan sak piak hau lo hmai zarh lei cu ka rak i tim ko lai ee ti hlasak thiammi cu tampi an um ko nain rianṭuanmi le rianṭuannak ram si te khan Mamawi khan an theih ko. Amah lila nih khan a tampi hawile zong chimh ko hna timi te kha vun chim ka duh. Nanmah cio zong nih khan kan bawm u a sawm kha. Volunteer zong an hla timi cu sak khawh a si ngaingai ti cun mikhe va sawm theng lo zong khan rak in sak piak hna seh ti hmanh khi kei cu ka duhmi si.

Seh tuna ka chim bantuk khan ni se ka farnu Mamawii kha uh, a nau kha dam pa lo i makha ka te vun chuak ta seh.

Seh kan i lawm. Aa tuzaan a rak kan bihmi, a rak kan zohmi unau hna nan zapi cu ka lawm timi kha chim ka duh. Cun a si, Mamuai kha ka chim bantuk khin aa karlak tete ah khan naute vun zoh pah ca a si. Aa zeitlai atu i Rungtlang Au Thong hi April September se i tlangau kan thawngnak in September ve sakha mah khan keimah deuh hi ka vun thu i tuzaan a vun in thanh hna ka duhmi cu keimah hi ka vun lang rih lai lo timi te kha khun ka la thlakhat chung timi te kha vun chim ka duh i thlakhat chung hi ka vun tlau ta lai i hmailei ka dam ahcun ka rak thu ṭhan te lai timi te zong kha vun chim ka duh thawng thanh a ruang cu kan hnu lei kha kan hnu te kha voi khat te ka piat i a ka hlammi zong cu nan hei um ve ta kha bantuk kha se tu nu ce kan mong moi he rak thu peng lai timi te kha ka man cun ka rak bawm ve thiam thiam te ko lai i ka lak te khan tana te khun he thakhat chung he official tin khun ka lai ma kha a zeng kan talai ka rak tel khori lai lo timi te zong ka lak te kan ban than tu mi si i thazaang na kan pek lengmang hi bantuk tiin tulio cu facebook ah zoh ding tam tuk cu tlangval pawl in si cu nuak dawh dawh pungsan dawh dawh zoh ding um cun zeitintiah capo sei a duhmi caah capo sei va ngeih awk zawh um ha ta zoh awk zong tampi te malak hna tu hi kan zoh mi hi zahnih le sawm riat cathum dengmang in kan zoh mi hi za tam tuk in kan zoh rih Hakha domi Laitlang kan khulipi domi nizan tini lebang cun kha min online ava tongmi pa tidim pa nih Hakha khuapi kha kan ṭhial lai ti bantuk hna kha chim an ti. Zei kan ti lai, Kachin a phang cu si lo na tiin a si kho zei kan ti lai. Tu lio cu daithlar cu a si khomi thilri zong khi a si kho cu ngaingai ti cun. Asinain ti khan anmah pawl nih cun a kan tei lai lo. A rauh hlan ah cun independent hman tu kan nau le sin kan lak lai ti thiam hana ti men um me atu bantuk meithal tampi kan zal ahcun tutan hi cu varong zong nan au cang ko ete vawlei cung pi theikin meithal tampi kan thawh hau tu thla chungah kan thawh ahcun meithal thong hni thong thum a phak ahcun teina kan hmu lai timi thla chim kudu zapi khan in khru ha khoi ka na meithal chen an lak lai ya timi zon an um A hlan lio hin kan chimh hna lai, meithal a kan phorh piakmi hi Kawl ralkap an si timi kha tuzaan ah chim ka duh. An duh cu thei ti hna seh, zeihmanh poi lo. Meithal kuai kan cawknak hi ralkap lila an si. Anmah ralkap pawl lila nih kan zorhmi si, ralkap pawl lila sin ah kan rak cawn hna hram tok ti a hin tih. Ralkap lila nih an fiarem ah khan an rak kan zorhmi si ko. atu zong meithal hi kan sinah phan lai ti chiami 99.9 percent ti chiami si ralkap lila ne kuan zong kan zuar bal meithal zong kan zuar bal i a phan lai tu tan zong a phan lai khoika na phak timi kha chu zapi sin chim ok tha le kan sinah phan lai ma ca cun i zuam mu si timi ti kha mun chim ka du tampi meithal tu tan a thong thong bakin phan lai i zeng tele ral tu ka thiam mi ne an chim lamang mi chong Raltuk a thiammi hmanh khi an si. Tu kannih cu raltuk kan thiam lo pinah kan hriamnam tlawm maw? Raltuknak lei kong i thiam in an chim tawnmi cu ral zakhat an si cu minung zathum in a let thum in a let hra tiang nih kan kuh hna lawngah kan tei hna ti tawn a rak si cu. Atu a Thantlang Hakha ralkap meithal zan hi zathum a simi khi atu Lai meithal sasawh hna in tu khi kan doh lengmangmi khi teinak chuak lo zapi theih si. Teinak kan duh taktak ahcun tu thla April thla i minung pakhat tal meithal pakhat cio tal uh, thong hi cu tlaihter i zuam bak ko si timi te kha vun chim ka duh thawh lengmang nolh lengmang hol hau loin tutan hin mi tampi nih kan thawh ahcun ara tei kho diam hun kan se cu hla la cun kan rak au lengmang mi kan rak au lengmang mi hi thla khat ah zakhat te nih kan an ṭuan mi te hlawh te ti bantuk in keimah he te momawi te mi ana phun ka si pa bi cu zei kan ta lai chiu pin cun o chian pa ko au pa ko ti zong hin hei ka forh pa bi sna te a keimah ka tabau hai mi ana hmang mi he ka si kei cu kawl ne khan ne zei kan ta lai mi mi ana na tuk cun nang man tai fak ti bantuk pung su zong me cu hlan ti cu keimah he karak au e zakhat te cu kan thop piak ko ni khat hlawh ti si ti karak au sana ten tu tan hi cu atu hin cun Thawng hmete cer kan thawhpiak ko timi nih a chim ka duh. Hakha simi nih cun thawng hmete cer kan zuam ko uh. Cun kan hnu lei ah zeicahtiah tlawmpal a fak nawn in kir pakhat te ka vun ṭin ahcun Thantlang peng nih cun tinghnih le sawmruk pei an kan thawh ku cu ah Vauron au i Hakha peng cun an tho lo tuk ti bantuk zong kha chim in um cun cheukhat in timi cu Hakha paoh cun kongkaw tuk thaw bur ahcun a timi zong an um i tu Thla pakhat cun proof tuah u timi kha ka duh. Hakha simi hna. Zei kan tala Hakha Tonko cu nih duh bak ding. oh, tu thla April thla thla khat chung ahhin cun thawng hi cal tlin bak in min hi tel seh. Hi ka hin min kan langhter tikah phun dang i ruah lo tin te a ruang cu official si ti khan phaisa tho ve mi ne ka phaisa tho mi ta ti kha kan hal khawh ve mi sa khan record tha ti kan chiah lai April thla chung i tho mi pok pok list kha update kan rak tuah lai timi ti kha hun chim ka duh. Tuzaan in rak thawh cangmi vialte zong thaizing update ka rak tuah dih lai. Keimah ka page pumpak page zong ka tar ahcun kanmah official sin zong khan kan rak tar lengmang lai. Thlakhat chungah zeizat dah Hakha min han i tei si sui tin thang za thang a ra lai ti. Thank you. Ra seh. Silung, silung se silung kha mah zong kha ka ta thiam se kha kolun ka ta. Ra bak te. Nangmah le ta simi bak na cun tlawm bik ka a thawh hau a thawh bak a hau tuzan a tete ka um a farnu ka um i a thawh hau a tlawm bik thong nih ma hman kha tlawm bik si se se ma khua cu ma se ma kha chaman bakhal kha dai thlang ti si kan dai thlang ko se dai an luan chi mia dai thlan zong ah atu in rem ko se rem kho si chan um rang phu thluka an ti mi cho momoi marang phu thlup phai kan chap le tu za de theibel ma Ah, vun chim, vun chim. It's never teh too late to mend ti si mend zeitik hmanh ah Ah. i remh timi kha tlai lo timi si daithlan kha cu hlan ah nan daithlang a daithlangmi kan si kho a tlai lo it's never too late to mend i thlen khawh yu than tu a tlai lo tina kha si tikao A kan lai phung tluk zong ve ko hen cu sei hnam le Ah. nun zia cu thin khawh si cu. se se se se ma kha si challenge bak Momawi he dam te um ahcun Pathian tu nih damnak kan pek piak seh kan farnu Momawi he April thla cu full bang na thu lai zakhat voi ni a thu lai ti hlah zan hnih na thu lai i zan hnih chungah zun zakhat a chuah hau tlawm bik a timi te kha kan zoh tu vialte zong tang hna u si timi te kha chim ka duh kan tang hna lai timi te kha te I Mamawi nangmah nih uh, lawmhnak kan zohmi hna cungah siseh lawmhnak na kan chimpiak lai cun uh, tuzarh Sunday kha hodah hlasak na kan sawmpiak kha Sunday hi tuzarh Sunday hi hniang hniang aman acun hniang hniang salai dot hlei hniang pi dot hlei hniang da hleiniang te tunai khan um lo karan i chuah karlak te khan da hleiniang don in som lo timi zong kha um cang ite se oh som tuzan kha kan zoh ko kha a kan comment comment zong a kan kan zoh ko mai a kan ti tu zar zar pani chu a kan sak piak hrim hrim hau a kan sak piak cang lai keimah hi da un rak chuah o chan piak tin a kan zoh u keimah pumpak cu Hakha zong hin zeitintiah lai tlangvalmi a ṭhangmi ka si lo tikhan Hakha le sa thiam zong ka thei hna lo Momuai nih tampi an sawm piak hna lai timi te zong vun chim kan duh. Keimah cu Hakha in Taung ruk te lawng rak kai mi ka si Taung ruk te lawng hi ka rak kai. Taung ruk te lawng ka rak kai zeitintiah khi hawi zong tampi ka nei lo. Ka neimi hawi nih mi tlawmte an si. Maw i hlasak khi tampi an um ko ee. Hlasa ko keimah zong nih ka sawm pah tawn ko hna. Tu hlan vialte zong ka sawmmi te zong karlak an um ko. i makhat si hmaizal ah tamte kan um ahcun hnianghniang nih hla kan sak piak lai cun zarhkhat chungah tuzan a kan zohmi hna kha zei kan tel lai biakinn kan kal i thawhlawm thawhlawm ken lo bantuk an si cu tuzan cu mawi si lo mei a caan ah biakinn ah kan kal i ruah lo piin thawhlawm aa ken lo bantuk kha kan lo i tuzan cu ruah lo pi khan phaisa thawh ding kan rak ti ko i zekintelai akan zohmi hna vialte hmaizarh cu kutpute nan ra lai i zarh khat chungah phaisa kha hika hin zil peknak kan langhter lengmang mi han ṭhe rak in zuam mu tu zarh chungah update kan rak tuah lai timi te kha ka vun chim kho tok silo mamawi ne nang ne kan lomnak kha na vun ka chim pek lai cun kharnak ka tuah pek lo tu zan chete na sihat mem chan vun pe lai na lom Si, caan na vun ka pe ai kaa lawm. Tuzaan na kan zohtu vialte ramchung, ramleng an dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Hihi caan pek i caan hoi hna cu hlasa zong kan nei lo. Keimah zong ka vun khun hi ka vun i tim kho deuh lo i a ruahzia tu kan thiam ulaw mati i biachim Zoh hi a fawi lo. Keimah pumpak ca zong ah i, aa lungsau tein na dongh tiang nan kan nan kan zohnak cungah kan i lawm i, cun a thotu pumpak cio nan dihlak thian nih thluachuan pe ko hna seh kan i lawm tuk timi kha vun nolh ṭhan ka duh i cun atu hmailei rami zongah kan au chung paohpaoh cu kan si khawh tawk kan ram caah thazaang chuah rih ko hna usih caan mm. pek te zong in a zohtu zong har um hau ve e hnu ah cu zoh lawng si lo in kan thazaang fang kul te thaw zong ah a vun i fonh ah khan cun tampi a chuak kan si khawh tawk a zat kan ti lo tampi tho khomi an um lai cun a tlawm deuh ti khomi kan um lai kanmah le kan ti khawh tawk kan ti ko caah khan kanmah le kan si khawh tawk ti kha thazaang chuah ko hna usih kan ram caah thazaang chuah deuh rih ko u hna usih timi te kha vun chim ka duh i hmailei caan ah cun hi nak hi nak ṭha deuh zongin kanmah pumpak zong kan i zuam lai. Cun sa tete zong kha an duhmi tein um ahkhan cun comment zongin khan rak rak an chim te u law cun uh, message zongin khan hi ka zon pe CCN page si zongah cun u siang si zongah keimah si zongah pumpak kan uh, kan Facebook Messenger zongah khan rak an chim u law cu deuh cu deuh in ma ma deuh kha rak kan sawm pia u ti zong khan kan si khawh tak sawm khawh zong kan i zuam hna lai i mi te kha vun chim ka duh i tuzaan a kan zohtu caan pek an kan zohtu cun phaisa a kan hlutu dihlak cung a lunglawmnak tampi kan ngei timi kha kei ka chim khawh seh lo ka lawm siseh kan i lawm tuk si tuzaan cu mah vialte in mamawi zong a fate tam lo vial kan tel pi ca khan mah vial hin kan ngol chung lai i zarh kan i zan tua khan tlamtling deu tein kan rak i zuam ve lai kan i hmu ṭhan te hna lai kan sapin mangṭha u